Whaira, whaira Wairea ko te rangi e tuiho nei Wairea i te āhuru mō wai e hou miri ana i te whenua e takoto ake nei Wairea ki ngā poupou o te whare tapu o Ngā Puhi Nui Tonu Wairea i tōku reo Māori, i tōku mana Māori motuhake, i tōku tino rangatiratanga Wairua kia tātau ka tatū mai nei ki raro i tēnei whare mō ngā haka taetae Ngā Manu Kōrero 2000 Ngāhuru Māiwa. Ko te reo Māori ka rangona, ko te reo Māori ka kōrero, ko te reo Māori ka rangatira. Huhi! Wero! Tau mai te mauri ahau mie hui e i! Tae ki e! Hei tīmatanga kōrero māku, ka wehi, ki a Io Matua te kore, mō ōna hā i hakatō ki roto i ōna uri hakatipu. Hei rangitāmiro i te ao wairua ki te ao kikokiko, hei matapōpore i a tātou katoa. Tae ēa nei i a koe, i te ao, i te pō. E te whare hakaruru hou i a tātou, nau te karanga ki tēnei tākunetanga hakahirahira i te rangi nei, nō reira e te whare, tū tonu, tū tonu, tū tonu mai rā. Ke aku rau tī tapu, ke aku rau matahia pō, koutou kua okioki atu rā ki tua o Pai Maumahara, koutou kua riro atu ki te pō. E ngā mate huhua o te wā, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mō te tangata, ki Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāmamao ki te hono i ngā wai hērua. No reira aku rangatira, moe mai ra, moe mai ra, moe mai ra. Kei taku ariki taungaroa, Kingi tu hei tia potatau te wherowhero te tuawhitu, e noho nei i runga i te ahurewa tapu o ou mātua tūpuna, otirā ki te kāhui ariki whānui, me te whare o Pōtatau. Anei aku haka mā noa atu ki a koutou, Rire, rire hou! Pai mārire! Kia tātou e huihui mai nei ki ngā kura kia kuhariri, kia kaha mai. Ahakoa he haka taetae tēnei, kua toa kē tātou i runga i te mōhio, kua rere tō tātou reo ki ngā poupou o te Whare Tapu o Ngā Puhi, ā, ki ngā kiko o te rangi hoki. Nō reira, e ōku whāinga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu? Ā, ko tō tātou reo Māori te mutunga iho o te rā e tātou mā. E ngā kanohi hōmiromiro o te reo Māori, e ngā kaihakawā, aku mihi maioha ki a koutou i hakawātea mai ki te tautoko i tēnei kaupapa kāmehameha rawa atu, nā reira, Tēnā tātou katoa. Piki mai taku manu, kake mai taku manu ka rere ki wī wī, ki wā wā, ki runga i te taumata kōrero o ōku mātua tūpuna. Tuia ki runga, tuia ki raro, tuia ko te herenga tāngata e pai nei Tihei! Hua Mauriora! E hoa mā, kei a wai te mana haka haere o te whenua? Ko tōna tikanga kei a tātou. Ko wai e whakahaere ana i te kāwanatanga o Aotearoa? Ko tōna tikanga ko tātou. Ko wai ngā tangata whenua o Aotearoa? Ko tōna tikanga, ko tātou. Mārakerake ana te kite e hoa mā, horekau tēnei te tika! Nā, ka hoki mai ki te tāhū o tōku kaupapa kōrero i te rangi nei. Kua manuhiri kē a Ngāi Māori ki ōna whenua. Engari, nā te aha i pēnei ai? Ki te āta wānanga tātou i tēnei kaupapa, ka roa ake i te ngāhuru mā rua mīniti te roa, me te mea nei, e pau haere ana te taima, nō reira, mihoro taku ruku ki te tino ngako o tōku kōrero. Mōku ake, i pōhēhē nui ahau ko Ngāi Māori ngā tangata whenua Aotearoa nei. Āe, e tika ana tērā, engari, ki tāku āta rangahau nei, kua kore rawa. Nā reira, kua manuhiri kē a ngāi Māori ki ōna whenua, ā, e maha ngā mea e taunaki ana i tēnei kōrero. Tuatahi, ko te reo Māori. Ahakoa ka taea ahau te kōrero i tō tātou reo rōreka, reo ātaahua, reo rangatira, he tokomaha ngā tāngata Māori kāore tā te kōrero i te reo Māori. Ka noho pōhara ō tātou marae mō te hunga kaumātua e matatau ana ki te tū whaikōrero, waihoki ki ērā kāore mōhio ana i ngā tikanga. Pāpāuri ana te ngākau i te hokinga mahara ki ngā urupare wheako tā tōku koro, ko tāna, I riro i te whiu o te tātua me te rākau kani mō te kōrero i tōku reo rangatira. Kāore e kore, mā tēnā mahi kino rawa atu, i pērā hoki te taumata o tō rātou mōhiotanga ki te mau tonu i te reo Māori, ā, he mataku hoki nō rātou. Ka aroha kē atu. I te tau 1908 ngahuru mā whitu, i hakaturengia te Kāwanatanga o Aotearoa ko te reo Māori he reo motuake o Aotearoa. Meinga, meinga e karama, hea te Kāwanatanga o Aotearoa i hakaturengia kia kōrero Māori ki tō tātou whenua. Me te mea nei, mēnā kua tangata whenua kē a ngāi Māori, kāore he take kia aka turengia i te reo Māori. He pai kē atu kia aka turengia i te reo Pākehā, haka kore raini. Ka kore hoki he take kia haka tū i ngā kura kaupapa Māori, wharekura, waihoki ko ngā kōhanga reo ka noho Māori nei tātou. Nō, ehara, ka noho iwi nei tātou. Nā reira e hoa mā, kua manuhiri kē a Ngāi Māori ki ōna whenua? Hum. Kāo. Mēnā kua tangata whenua kē a Ngāi Māori, ka kore ā Tā Tīmoti Karetu e mea ana, He aha te hua o te whenua ki te kore he tikanga o runga? He aha te hua o te tikanga mēnā kua manuhiri kē a Ngāi Māori ki ōna whenua? Ka pēhea mātou ngā rangatahi e whai i ngā tikanga mēnā he kawa kē tēnei rā, he kawa kē āpōpō, he kawa kē ātahi rā? Me te aha, kaumingomingo kē ana ko ngā rangatahi. Mēnā ka hē koutou, ka hē mātou, ā, ka hē kē atu. I ngā rau tau kua taha ake, ko ngā tohunga nga tokānuku o ngā hāpori Māori puta noa i Aotearoa. He toki ki ngā mahi tohunga me ngā tikanga Māori ki runga i ngā pā waihoki, he tino tapu rātou i te mea, ko rātou ngā kaitiaki o te oranga me te wairua o ngā papa kāinga o ia whānau, iwi, hapū anō hoki. He mōhiotanga nō rātou ki te tuwhera i te ara wairua mai ngā takutaku maha mō te hia kē atu o ngā kaupapa Māori, arā, mō te tuwhera whare, mō te whānautanga mai o te pēpi, mō te hiki i te mākutu mai te tapu o te tangata, wēra mahi katoa o te Māori. Engari, kāre te Pākehā i hakai ki ngā mahi o te tohunga. Nō reira, i te tau 1907, i hakaturengia ngā ngāngara o te kāwanatanga kia aka kore ai ngā mahi o te tohunga. Nā wai, nā wai, ka tata riro tō mātou tohunga ki ngā ture o te Pākehā. He toku iti ngā tohunga ki runga i ō tātou whenua i ēnei rā, me te mea nei e tohatoha haere ana ki a rātou ki te whakatau. Pēnei ki ō mātou tohunga, mēnā kei a Ngāi Māori te mana whakahaere o te whenua, kia haere nei, ka whai wāhi Kī ai rātou ki te haka ngūngū i ngā āhuatanga o ienei rā, ā, ka whai oranga tātou te iwi Māori. Tērā tō rātou mahi nui. Nā, kua hōhā rawa tātou ki tēnei mea te noho manuhiri ki ō tātou ake whenua. E hakapono ana hau, ka taea e mātou a Ngai Māori te tū tangata whenua, engari, me koi te pīnati e hoa mā. Me āta hakaaro ake ki ngā huarahi e anga haka mua ana mō tātou te iwi Māori. Ehara i te mea ka haka tūtuki i a tātou ināianei, engari, ka taea e tātou te whai i ngā tapuwae o ngā waihotanga o rātou mā. Hei haka kōpani i wākunei kōrero i tēnei wā, Me kōkō raho a Ngai Māori ki ōna whenua mō ake tonu atu, nō reira e aku iti, e aku rahi, rau rangatira mā, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ra huihui mai anō tātou e tau ana.